Ол-бу Ленин тоҕо санаабыта урук сачок көстөр этэ, атыыланар этэ. Ол иһин киһи ханна сырыттаҕына барбыт сириттэн булан дьиэҕэр аҕалаҥын ууран иһэн онтон мунньуллан чэй баатык туохтаан иһэн Ленция көһөн баран Оннук того буоллаҕа дии. Онтон буоллаҕына манна кэлэн баран икки тыһыынча буон сылтан Кэлиэксийэбин көрөн баран хайта эрэ өссө хаҥаппыт киһи дуу дии санаан санааттан кэрдээн киирэн барбытым. Ол сырыттахпына былаана оҕолор кэргэним, оҕолорум интириэһиргээннэр. Онтон темабыт кэҥээн бастаан Владимир Ильичкэ тиийдибит. Лениҥҥэ. Лениҥҥэ. Тоҕо диэтэр диэн киһи олохпут үгүс өттө сэбиэскэй былаас саҕана аастаҕа дии. Ол иһин буолаана бу сэбиэскэй уйуспут туһунан кэпсиир санааттан кинини сырдатаары, өйдөбүлгэ хааллараары, дьоҥҥо-сэргэ тиэрдээри эдэр ыччаттарга ол инде бу тэнникинэн кэҥээн-кэҥээн бу бу маннык музей курдук ретро коллекция буолла. Ону бу коллекцияҕын хомуйарга ренду даҕана барытын бэйэн билсэн, хомуйан эбэтэр тугу эрэ тлаһаҕын дуу, Коллекционердартан көрдөөн ылаҕын дуу, хайдах эти дуу? Украинай баайбын сына. Бии коллекциябытын хомуйабытын манна кэлэн бараммын мин интэринээти интэринээти кытта туохтаһаммын ыкса үлэлэһэммин онон онтон сакаастаан онтон материал булан бу үксэ интэринээт диэн ээ. Бу тэнник кинилэр саамай-саамай бастакы тугун? Туох буолар коллекцияҕа саамай бастакы экспонат диэх эбитэ дуу, уопсайынан бастаан аан бастаан Ленин туһунан кэлбит туга айыха уонна саамай сыаналыырын дуу эбэтэ сыаналааҕын уонна саамай бастакы тугун ханныгый Мин Владимир Ильичка саамай туохтуурум бу значоктарым буолаллар бу кинилэртэн хабалаатаҕым дии. Онтон сыыйа бу туохтаан кинигэлэр, открыткалар, открыткалар, бюстар. Это самый сыаналааҕым туох болары? Bu коллекционный кинилэр. Самый сыаналааҕым bu диэн

Тоҕуон дьаһал буолбут бу кинигэ. Сылын айы хас уон сыл астаан айы сына түрдээн эрдиллэрде. Сайынан бу отут тоҕус сыллааҕа кинигэ. Шаг вперед, два шага назад диэн. Дьоннор Аҕаланнар бу Ленины били ситим диэн туохтаахпыт коллекционердар кулуктаахпыт, түмсүүлээхпит. Кинилэри кытта аллахай ыкса сибээстэһэбит, бары олорон эрэммит. Уонна буоллаҕына сылга биирдэ туох диэн баара үгэскэ кубулуйда ол бэлэхтэһии ким туохтааҕынан ким туохтааҕынан ким тугу мунньарынан диэн ким тугу мунньарынан диэн инньэ гинэн ол оннуктарга ньим түбэһэн атаа бу кэнники элдьэхэй дьоннор бэйэлэрэ аҕалар буолдулар бэйбээтин

көстөллөр кинилэри эбии мунньан иришкэй баҕайы бэйэтэ ылбыт буох буоллааха истиэнэ буоллааха ол кинигэлэр туохтар бааллар школа производства бунтеллар семилетка киэнэ баар пятилетка киэнэ баар бунтеллара

Билигинэн Захар Матриал мээнэ көстүбэт, барыта туохтаан ээ. Инигинэн киһи онтон-мантан көдьөн булар ааха. Бу суос коталары петикеткаларынан ааха значоктара. Суос коталары кыйылаахтара. Бу уол ударниктар бааллар буо ааһа. Манна буоллаҕына биһи бу манныгы эрэ билэр этибит ээ, биһиэхэ манныгы эрэ көстөр этэ маннык. А так буоллаҕына су удар ударниковичка труда диэн элбэх эбиттэр бу. Бу о буолнай

үлэлэһэммит. Сини аҕыйах да буоллар материал буллубут. Аллахай булбуккут дии. Туоха төрүт мээнэ көстүбэт. Бу Иосиф Виссарионович биографията баар. Бу бэйэтэ хоруйбут үлэлэрэ бааллар бу. Бу буоллаҕына, сэрии бириэмэтигэр түөрдүөн сыллаахы тахсыбыт сахалыы «Ленин вопросторы» диэн кинигэтин сахалыы Дьокуускайга бэчээттээбиттэр. Түөрт да сыллаахха. Ол кинигэтэ. Бу буоллаҕына, алта уон сылыгар анааннар отут тоҕус сыллааҕа тахсыбыт кинигэ. Манна буоллаҕына союзнай республикалар иҥин туох эҕэрдэлэрэ, туохтара барыта баар. Бу буоллаҕына бу биюһун буоллаҕына хантан да булбакка этибитим. Ону буоллаҕына быйыл биллэҕим Аҕата ууруна сылдьыбытын булан бэлэхтээтэ, иннинэн үөрэҕэ сылдьабын ээ. Ол сэнэ коллекционер итинник туохтарга наһаа үөрэрдин. Олох истиҥ бэлэх аха ылан олох коллекцията хаҥаан хаҥаата хаҥаан иһэригэр наһаа туохтуйдубут да үөрэр. Бу Сталин саҕана ипотека эмиэ баар эбитэ. Бу Туох уон сылга, уон биэс сылга туга оһуох уочпун. Бырыһыана оһуох. Бырыһыана, бырыһыана оһуох туох кредит берер, субсидия берер да или туох тэрилтэ буолуо? Сылга биир бырыһыаннаах диэн ааһа. Биэрэллэр эбит. Рабочайдарга тех инженернай тиэх үлэһиттэргэ Онтон буолаана бу тыһыынча тоҕус сүүс биэһэн икки сыллааха буоллаҕына продуктаҕа, табаарга бастакы снижение сыан буола сылдьыбыта эбитэ. Онтон буолаана Бэстилиэнэй буола биэһэн үс сыллаахха первое апреля буола сылдьыбыт эбитэ. Итинник сыана чэпчээн дьон олоҕо туохтаабытын көрдөрөр эбитэ. Сөп-сөп. А так өссө булуохтун наһаа баҕарабын. коллекцияны улаатыан баҕарар бөҕө улаатыы өссө сыаналаах өссө Бу буоллаҕына Советскай Союз саҕанааҕы докумуоннар бэйэбит дьоммут киэннэрэ ону көрдөрүүгэ таһаардыбыт манныктар бааллар маннык докумуоннар баар буола сылдьыбыттара баар буола сылдьыбыттара диэн дьон умнубуттарын курдук олор пааспар военнай билиэттэр бу Советский Союз саҕана пааспар СССР саҕанааҕа Урук бу свидетельство тинник оскуола тинник биэрэлэр этэ онтон биһи бүтэрэрбитигэр уже атын буоллаҕа дия былыр маннык папалаан генин көрөр этим аттестаттаны иһигэр баар булааччы

пенсионнай удостоверение. Бу кэргэним Надежда Ивановна мааматын мэтээллэрэ Варвара Ивановна. Бу буоллаҕына мин э, аҕам э, Илья Романович э, ветеран войны кини мэтээллэрэ Оттах төрүт иилине сылдьыбыттарын манна кэлэн хараанына сылдьаллара Украинаҕа тиийэн сэриилэспитэ Корсун Шевченкотааҕы кыргыһыыга. Бу буоллаҕына комсомольскай былаахтар, комсомольскай былаах, Советскай Союз былааҕа уонна бу соцкуоталаһыы. Переходящее знамя. Дьиҥнээхтэр баҕа буоллар. Советскай знамятын кыайан булбакка сылдьыбытым ээ. Ону уоллаана бу манна хата куоракка оҥороллор эбитэ. Онтон сөптү эһэммит ээ. Бу уола рискомнар бэлэхтээбиттэрэ. Куораттар. Бу ханнык эрэ улахан салайааччыбыт хоһугар айынан турбут буолуока. Аа, раһатан буолуоха. Билигин бараамкаты билигин биһиэхэ кэлэн бу биһиги ийэбитин киэргэтэ турара. Кинигэлэрбит наһаа үчүгэйдэр. Бу Атлас Великий Октябрь диэн бу манна барыта суруллара бу сэй Октябрьская революция инниттэн саҕалаан ааха.

Бу история Сибири, Древняя Сибирь диэнтэн эмиэ туохха бу сэбиэскэй былаассаҕанааҕы олоҕу көрдөрөр кэпсиир кинигэ. Маамай кырдьаҕас кинигэ биэн түөрт сыллаа история сыр диэн. Эмиэ. Бу болар иэн аҕыс сыллааҕы. Син айдахай. Мм тутуллубут, аҕаллыбыт, Аа, кинилэр удахай оҥоһуллаа дии. буоллаҕа. Аһа. Аты бу каарталаргын хантан атаабытыный? Бу каарталарбын былаана Билигин маннык карта көстүбэт буолуо. туох бөҕө буоллаҕа дии. Киһи кэрсиэн туох түбэҕэ. Аа, Начальная школа көтүллэригэр олунна аа, э, били оҕолор көйүөрдэр каарталара хаалан Э, хаалбыттар. Ону буллаҕына таба түбэһэн. Аа.

Сталина Ленины туохтуур металлэр хайдах Советскай Союз Брежнева оһох сырдатыллыай диэмин Брежнев кинигэлэрин угурдум бу Селина Леонид Ильич үлэтин генеральнай секретарынан өр олордоҕо диэн. Бу буоллаҕына программа Коммунистической партии Советского Союза бар. Конституция бар. Советский Союз э, Коммунистической партияның устава бар. Сахалы. Комсомол устава бар.

Национальнай таҥастарын көрдөрөр уонна былаахтарын көрдөрөр туох Молдавия бу туохтаан оҥотторон бэчээттэтэн ылан уонна туохтаабытым ээ урут маннык тэниигэ баар буолар этэ оҕо санаан ди союзная республикалар оҕолор бу буолар бу буоллаҕына туох революционнай ырыалар проводы наш паровоз бу бу иккиэн бу кыһылыгар буоллаҕына туохтаах пластинкалардаах хорҕот түгэрэ үчүгэй баҕайы

Дии. Кистэни кытта киэйдэтэн үөртэн Бу продукта киинэбит. Олор былаана таҥаас. Ол даһаҕына дизайн диэн баар эбиччэ. Дизайн диэн баар бөҕө боллаа дия. Аллахай. Бу светильниктары маннык туохтууллар, рекламалыыллар эбит. О, кэнсиэрбэлэр. Баайы баалаа мантан. Эм. Тус кинигэ бэйдэ.

Бу истиэнэбит буоллаҕына пионерия дьэ кэллэҕинэ Пионерская организация СССР алпаан икки сыллаахха дылы хайдах бу ханан ханан хантан саҕалаан ханна ханна баар буолбутай диэн да пионерскай галстук кур кутта баар эбит дии кур пилотка

Бу баас туох этиилэ этэмин атан хаас булуда хаар этэ бу сентябрь ортотугар рескоҥҥа киирээһди буппар бу миэхэ боллаана Гурев Виктор Николаевич барабан уонна горн бэлэхтээтэ үчүгэй баай сабыт саҕана

Апеннинскай Торжественное обещание пионеров баар Үөһээ герой пионердар Бу буоллаҕына тыһыынча тоҕус сүүс биэс икки сыллааҕы хаһыат Пионерскай правда Бу табаары Анатолий бэлэхтээбитэ. Маны реставратордары хайыахтарын сөбөйбүтэ буолуо. Дьэ кытыыта дэлби туохтаах буолбутча. Эргэрэн, сиигирин манна. Сыллар туохтаатахтара дия. Хайтах баарынан баара бэйэтин историята бол бэйэтэ. Ол иһин киһин аһа тыыппат ээ. Бу була герой пионердар.

Алта алта орденнаах комсомол буолбут, алта уон сылыгар таһаарыллыбыт туох набор ааһа. Бу буоллаҕына сто лет сэттэ уон үс сыллаахтан саҕалаан аҕа дылы туох э, ударник комическая ударник труда диэн ааһа. Был кыысым ударник диэн ааһа, значоктар ааһа.

Союзнай республикалар гиэрбэлэрэ, былаахтара оҥоһуллубут тугуй? Урут били интернетин булан итинтэн бу наһаа үчүгэй туоха. Баҕатын эрэ интернеттан ылаҥын дии. Оннук Аны бидики хайыаххайын эрэ. Уонна бу Максим Кириллович Амбосовтыы көрөрбүтүнэн бу түмэлбит тула биир сүрүн ортоку миэстэни ылан турар эбит. Биһиэбиир биллэр политическай деятельбит Максим Кириллович Аммосов дьэ онтон хаҕылыаҕа киниэхэ аан бастаан бу кинини коллекция бу коллекция курдук буолан хаҕыланна хаҕыланнаҕа дии манна хаамай бастакы тугун экспонатын туох буоларый Бастаан бу Максим Кирович Амосов Макаров суруйбут кинигэтиттэн саҕаламмыта. Ол онтон туохтаах ийэ эбиллэн-эбиллэн, онтон-мантан онно-манна сылдьан көрдүм даҕаны хомуйа сылдьабын. Аны буоллаҕына бу районнай конференция, Комсомольскай районнай конференция делегатын Спутникова бу Терентий Замятын таһаарбыт

Манна барыта оҕолуулла иһиттэрэ. Бу аҕа уон тоҕус сыллааҕа тахсыбыт. Манна биһиэхэ туох баар ити? Манна буоллаҕына бу сахабыт сирэ бу. Картата манта хаҕаланар уонна барыта экономическая карта климатическая карта барыта барытын кэпсиир бу пошлинная карта наһаа үчүгэй кинигэ муҥунан дьарыктаныа баҕарар дьоҥҥо алдьархайдаах көмө буолуо этэ бу Максим Кириллович Аммосов быйылгы юбилейдааҕы сүүс сүүрбэ биэс сыллааҕы

Таһааран туруоруохха, төһө хайдах буолар эбитий диэммитэ. Былырыын туруорбуппут уонна бу быйыл туруордубута. Төһөлбөх киһи кэлэн көрөн барда? Былырыын балайда элбэх киһи дьон барбыта. Быйыл буолаана наһаа кэлбэтилэр. Оскуола үөрэнээччилэрэ, ыччаттар кэлэн көрүөхтэрин сөп эбитти. Лидердэр, Ростовлары кэлбиттэр. Кэлэллэрэ буоллар наһаа үчүгэй бүгөтө буоллаа диэн. Историяны кинилэр Холобур, дойдуларын историяларын, Советский Союз буолан ааспытын иһин туһунан историяттан үөрэтэ сырдахтара дии. Ону холобур илэ харахтарынан кэлэн көрдөхтөрүнэ сыһыаннара да атын буолан атын атын харахтарынан арыйыахтарын сөп буоллаҕа дии. Оннук тоҕо Чэ, онон эһиэхэ бу дьиэ кэргэҥҥэ, бэсилиэктарга кэлэн ыалдьыттаан музей түмэлгитин көрөн табылбыттан сүрдээхтик сүргэбит көтөҕүллэн турар, историябытын кыратык бу сырдатан ыллыбыт эһиэхэ анаан уонна баай историят уонна бу коллекцияҕыт өссө даҕаны ханыы турдун коллекцияҕыт элбии турдун ханыы турдун экспонаттаргыт өссө биллэн истиннэр уонна элбэх киһи оҕо билэн сырыттын ыалдьыттаатын биллин көрдүн иһиттин диэн баҕа санаабытын тиэрдибит улахан махтаал иһэ эмиэ Дьон кэлэн көрөрүгэр алдьархай интэриэстээхпит. Уонна ким эбитэ э туох бэлэх унуон аһаа коллекциятын эһиги коллекцияҕытыгар тугу эрэ эбии биэриэн баҕарар буоллаҕына бука баһаалыста үөрүнэ кытта буоларгыт буолуо дии. Ааммыт бөҕө буоллар. Биһи бэлэхтээбит коллекцияларын кинигэ тиһэн иһэбит, ким хаһан аҕалбытын Испииһэк курдук Испииһэк курдук оҥорон иһэбит өйгө ыһарыттын диэммит Уонна дьоннор эдэр ыччат сидьэн көрүөн наһаа баҕарабыт Итэргин дьонноро олорбут эһээлэрэ бээлэрэ төрөппүттэрэ олорбут олохторун билэн хаалыы этилэр буоллаҕа дии оннук оннук хайдах курдук күүскүн үлээбиттэрин Көрөллөр кэм туохтуу этилэр буоллаҕа дии. Туох эрэ тугу ылыахтарын понятия диэбиккэ дылы бедный человек даҕаны да ылыахтарын ылыахтарын наада аһа сээп хайаан да ылыахтарын наада сээп махталы кытта биһиги бу наһаа үчүгэй түмүлгэ кэлэн ыалдьыттаан билэн элбэҕи көрөн билэн бардыбыт диэн этэбит